א גוטן א גוטן שלום עליכם רבותי, דאס איז די שיעור נומער פֿערצן אין די תפילה אווערנעס שיעור אויף אידיש, די שיעור האט געדארפט זיין לעצטע וואך אבער דא טו אביסל טעקניקעל דיפיגולטי האט מען געהאט לעצטע וואך. כ'האב יעצט נאכאמאל געמוזט מוז איבערמאכן די שיעור, לכבוד פאר די עולם וואס דארף עס קענען מהנה זיין, און און גיין ווייטער מיט די קאנסיסטענסי אויף די שיעורים, אויף נישט שטערן ביים דאווענען, און קומען צו שיעור אין צייט, און מ'זאל ווייטער גיין ממשיך זיין די שיעור אזוי ווי אזוי ווי דארף צו זיין. סא, כ'האב איבערגעטראכט צו זיכער איבערמאכן די שיעור נאכאמאל, אזוי. באקען מיט שם די קומענדיגע וואך זיין נארמאלע שיעור מיט שם דינסטאג און דאנערשטאג מיט השם'ס הילף ארייט סאו וואס האב איך געטון לעצטע וואך איך טוה עס נאכאמאל איבער איך טוה איבער די שיעור יעצט אונז לערנען געווענליך דינסטאג און דאנערשטאגס די שיעור און מען טוט הלכות יושר אויף דאנערשטאג יעדע דאנערשטאג אויך א מעשה פון ר' פסח קראן. יא, לאמיר פארלערנען יעצט נאכאמאל אויף די ארכות יושר, דאס האבן מיר מיטן יעצט. חיין דין קביעות מקום בית הכנסת של חזל, עפי כ בזה מאוד. חכמים, חכמים האבן זייער שטארק געהאלטן אז יעדער מענטש זאל האבן א מקום קביעה,

זיינע אויבים זענען זיינע פיינט זענען פאלן אונטער אים. דער קייער ווען מען עסט זוי און נגחים אברהם וועט אים אפהיטען ווען ניקח חסב אנא ווען דו גייסט חסד אנא מתלמידיו של אברהם אבינו און אויך פון תלמידיו פון אברהם אבינו. חז ל פוסקים און פוסקים שרייבן אויך דערצו שיהא לו בית הכנסת מקום קביעות תמיד. אז יעדע פסק'ן שב ר יעדע מוצ ש אין א בית כנסת א מקום קביע שלא יחפנה בשום פנים רק מחמת עונות ער זאל קיינמאל נישט דאווענען אין אנדערע פלאץ פאר עני טעם אנלעס ער מוז עס טאקע טוהן רק מחמת עונות ועוד תפלות זאלן מקובלות און נאר דעם די תפלות זאלן מתקבל. וחלילה לזלזל בדבר שנפסק בשכורח, און זיך חס ושלום זאל מזלזל זיין אין די ווערטער וואס איז געשריבען אין די שולחן ערוך, שחיוב ואסור לשנותו, אז טאקע עס א חיוב א קביעות שולחן ערוך, אורח חיים, און מען טאר נישט טוישען איינעמס זיץ, אם לא צורך מיוחד, טאמער מען האט נישט קיין קיין עכטע טעם פאר דעם. ויקהל לעם בית הכנסת ותלך ארץ וישמעו בלי קלות ראש. שרייבט ווייטער רבי חיים קנייבסקי אז אז די מעין זאך איז צו צו שטיין שטיל ממש בדרך ארץ ומשמעים אן קלות ראש. און אויך אז אן פריוועליס הייסט עס אין ענגליש אבער קלות ראש מאכט מאכן געלעכטער מאכן מאכן א שטות דארטן. כמו שאמר שא דעם פסוק בשעה שאדם עומד בתפילה און צר א מענטש שטייט בתפילה ישמח בשעה עובר לקים שאין כמעשה לעולם זאל זיך פרייען אז דו האט דארט די געלעגנהייט צו סערווען די אייבערשטער ווייל און וואס איז גארנישט סימלער אין די גאנצע וועלט און איינער זאל נישט זאל נישט אקטען אז זיי האבן די קהל רעש פאר אים און זאל זאל זאל סערווירן די אייבישטער מיט יראה ופחד כ'ווייס ווי א פוסקים שם הכל בו און און די פוסקים שרייבן אין די קול באי עולם אויך איז אוי להן למדברים בדברים מתחילים אוי שחק בשעת תפילה ווייס איז וועם וואס וואס וואס הערן און שמועסן אוי זיי מאכן זיין אוי טוהן שחק מיטן דאווענען שבע בתקסיס ונכבי בשביל קהל'ס ראש, אסאך בין די כיתות זענען חרוב געווארן וועגן קהל'ס ראש. טונא בר יואי רבא, איסר עונש נורא ואיום זעהן מיר עיין שם אין טונא בר יואי, ברענגט ער אראפ דארטן אז דאס איז ממש א עונש, ממש א ממש א גרויסע עונש, וואס איינער וואס עובר אין דעם איז עיין שם דארטן. כל שכן קהל'ס ראש אין תפילין, און כל שכן אויך אבער איינער וואס איז קהל'ס ראש איינער וואס מאכט לייכט ביים תפילין, און טוט אן תפילין ש עושה כל מאוד, ש א גרויסע גרויסע אסור, ש ביטלוי מצוות ש דריישי ש נאך תפילין כל יום, פארוואס? ווייל די חכמים האבן אויפגעהערט. די חיוב אויף די דרייסט מיט די דרייסט און די תפילין די גאנצע טאג כדי שלא ידבר את זה זאל מיר זאלן שכוח נישט אויב זיין די איסר נאך אביסל דא צריך לספר בקול רם ונועם די זייער זייער וועט עס דאווענען אין א שיינע שיינע שטימע קול רם אין א הויכע הויכע שטימע אין שיין כמו שנאמר שטייט די פסוק אין שיר השירים זאגט ער השמעי את קולך ס'איז געשטארבען, עס שטייט דא איז לאמיך הערן דיין דיין קול. כשאני מתפלל לפני כל גבוה, ווען מען דאווענט מיט ממש א גרויסע קול, כקולך אולי בתפלותיך, דיין וואויס איז דיין שטימע איז זייער זיס אין דיין תפילה. כ'הער קויזער א פוסק און א פוסק און פוסק שמן אויכעט. פיקע בויעט וואס כ'זעה זיי און זיי שרייבען זייער לאנג וועגען די שכר אויף דעם. עיין סוף שיר השירים של רב ז ל ועיין שולחן ערוך סימן נ א סי' ט. בקיצור מ'זאל דאווענען בקול רם, מ'זאל מ'זאל טאקע דאווענען מיט יראה צו די אייבערשטער. דאס זאגט. וואס ר' חיים קעלסקי האט געשריבען אין זיין ספר. מ'האט צו ענדיגען די שיעור, ס'איז א קורצע שיעור נאר די שיעור, מיט א מעשה פון די מגף תפילה פון ר' חיים ר' פסח קרוין, קענסט קויפען אין ספרים סטארס און אויך אין ארטסקרול דאט קאם. סאו מ'זאגט יעדען טאג מודה אני, יעדען טאג מ'שטייט אויף אינדערפרי זאגט מען מודה אני. געלויבט איז באשעפער, געלויבט דער מלך חי וקיים, דער מלך וואס לעבט אויף אייביג, עס איז געווען א מעשה, ממש א מעשה איום ונורא, עס איז געווען א ניוראדזשיקעל קאנפרענס, עס איז געווען מיט די מח, ווי אין די יונייטעד סטעיטס, און ניוראלדזשיסט פון די גאנצע וועלט, זיך צוזאמענקומען צו שמועסן, ממש א מאדנע פענאמענע, מענטשן האבן גע'חלש'ט, ווען מען איז אויפגעשטאנען, ממש גע'חלש'ט, מען איז אויפגעשטאנען פון בעט אינדערפרי, דער בעל דרשן דארט איז געווען פראפעסאר לינדא מעקמערין אויף גרעיט בריטען, וואס האט געגעבן א ממש א לאנגע פרעזענטעישאן אויף די יוניאן. ער מיינט נישט געווען כעס אין די אין די אין די אין די יונגען נאכן יארן אויף אבזערווירן און נאכקוקען זיי אנקומען צו די צו די מסקנא אז איין מענטש וואס חלש'ט איז פארוואס פארוואס ווייל איינער וואס שטייט אויף צו שנעל און לייגט זיך און מען שטייט אויף זייער שנעל קען מען מען זיך חלש'ן אביסל. סאו פראפעסער מעקמערען האט עקספלאנירט אז דער גוף דארף צוועלף סעקונדעס פאר די בלוט צו פליסן פון די פיס צו די ברעין, אבער ווען א מענטש שטייט אויף צו שנעל, ווייניגער ווי צוועלף סעקונדעס, די בלוט איז פראדזשעקטעד צו גיין צו שנעל צו די פיס, פונעם פונעם פיס, און און ס'קאוזט אים טאקע א קען זיך חלש'ן דערפון. סאו איך קען רעקאנדירט אז ווען מ'שטייט אויף אינדערפרי, יעדע איינער, נישט קיין חילוק טאמער איינער האט עקספיריענס אדער א אישו אדער נישט, זאל זאל זיצן אין בעט און קאונט און זאל רעכענען ביז צוועלף, איינס, צוויי, דריי, פיר און אזוי ווייטער. אזוי קען מען פארמיידען עני פילן פון ווייערקייט אדער דיזינעס אדער חלש'ן. נאכדעם א נאך א איד אן אנדערע פראפעסאר א איד א בן תורה האט אויך געוואלט רעדן ער האט געזאגט אונז פרומע אידן האלטען ביי אן אלטע אלטע טרעדישאן צו זאגען די דאווענען יעדן אינדערפרי. צו דאנקען דעם בורא עולם, און דאנקען אים און פאר געבן אונז די געלעגנהייט צו אויפוואקן געזונט און שטארק, און זאגן די תפילה ווען מען שטייט אויף, בעפאר מען גייט ארויס פון בעט. און די תפילה גייט אויף צוועלף ווערטער, טאמער מען זאגט עס שטאט זייער שטאט, מיר קאנצענטרירן אין די מיינונגען, ס'נעמט עקזעקטלי צוועלף סעקונדעס צו זאגן עס, צוועלף ווערטער און צוועלף סעקונדעס. ער שטייט הייט, ער זאגט אין לשון קודש, מודה אני לפניך, מלך חבי כיום, שהחזרת בי נשמתי בכמה רבו מנסיך. איך, ממש, ממש, אזוי דאנקבאר צו דיר, דאנקבאר צו דיר, דער מאמע, דער קעניג וואס לעבט אייביג און אייביג, מיר האט צוריקגעגעבן מיין נשמה צווישן אים און מיך, מיט בכמה, מיט קאמפעשאן. מיט די זאך און מיט די מינע. די גאנצע קראוד זאל אויפשטיין און געבן זאגן שכוח שכוח. ממש די חפץ חיים און די משב ק האט געהאט די זעלבע זאך אויכעט. די ערשטע סימן אין שולחן ערוך און אור החיים שטייט יקום בזריזות לעבודת בורא, איינער זאל אויפשטיין אין פרי איז ממש בזריזות צו קענען סערווירן די בורא עולם, צו די מי שבינה נאט אכט און נאט שבע לאו דווקא, נישט אזוי, אלא ישע מעט ולא יעמוד פסום כי זה מקריב גוף, בעסער מען זאל ווארטן אביסל אן אויפשטיין זייער שנעל. ווייל דאס קען זיין זייער קען שעדיגען די גוף, ממש אנבעליוועבל אנבעליוועבל רבותי מען קען זיך לערנען אזוי שטארק פון דעם פון דעם מודה אני, און די אייבערשטער זאל העלפען און נעמט זכות פארשטיין וואס מען רעדט, פארשטיין וואס מען דאווענט, זיך האלטען די הלכות, און קומען אין צייט און לערנען און דאווענען ווי א מענטש און געהאלפען ווערען טאקע בכל מינוט מיטב א יעדען טאג.